Ok, so yn y tutorial yma, ni'n mynd i bod yn creu efelychiad ar gyfer um, cyflwr mater. So, dangos sut mae atomau yn ymddwyn mewn uh, solid, halef a nwy. Felly, y peth cyntaf mae'n rhaid i ni wneud yw, does dim angen y cath ar gyfer y rhaglen yma. So, ni'n mynd i dyleu y cath drwy gwasgu ar y bin ar fan hyn. Wedyn, Ni'n mynd i rhoi y cod, so pan chi'n dylai y cath, mae um, y llwyfan yw'r unig peth gallu rhoi cod o fe, rhaid dim byd arall i roi cyfarwyddiadau i, does dim sprites. Felly, beth fi'n mynd i wneud yw o fewn fan hyn, ni'n mynd i gosod y prif rhaglen, so strwythyr y rhaglen i gyd. A wedyn, ni'n mynd i o fan hyn, danfon negeseuon i gweddill y sprites neu'r atomau, a dweud wrth nhw sut i ymddwyn um, o ganlyniad i beth sy'n digwydd o fewn ein prif raglen. Felly, beth ni'n mynd i wneud yw, wel, ni eisiau dechrau pob rhaglen gyda Pan ni'n gwasgu y banner wyrdd, so yn digwyddiadau. A wedyn, ni eisiau gofyn cwestiwn. Fi eisiau rhaglen i gofyn i fi i rhoi mewn tymheiredd. Pan fi'n ysgrifennu tymheiredd, mae'r rhaglen wedyn yn dweud wrth y tomau sut i ymddwyn yn dibynnu ar y tymheredd fi'n rhoi mewn. A ni'n mynd i uh, seilio hwn ar dŵr. Felly, fi'n mynd i gofyn cwestiwn gyntaf o fewn synhwyro. A mae'n gweud, gofyn beth yw eich enw? Wel, fi'n mynd i gweud yn lle, beth yw'r tymheredd? A wedyn, Y canlyniad i hwn, beth bynnag mae'r person yn teipio mewn fel ateb i hwn, so mae'n mynd i gofyn cwestiwn, beth bynnag mae'r person yn teipio mewn fel ateb, fi eisiau cymryd yr ateb yna a wedyn danfon neges naill ai solid, nwy neu hylif, sydd yn dweud wrth um, yr atomau sut i ymddwyn. Felly, mae tri posibiliad yn hyn. Nid dau, so ddim, dwi e ddim yn jyst yn gwir neu anwir. Mae tri posibiliad. Mae solid, nwy a halif. Felly mae'n rhaid i ni meddwl am sut ni'n mynd i strwythuro y rhan nesaf. So os mae tri rhan, peth cyntaf fi'n mynd i wneud yw fi'n mynd i gwirio ydy'r ateb, ydy'r tymheredd yn llai na 0. Okay, so fi'n rhoi llai na o fewn gweithredwyr. A yr ateb i'r cwestiwn, beth bynnag mae'r person yn teipio mewn, mae'n cael ei storio o fewn, o fewn y bloc ateb o dan y bloc cwestiwn, gofyn. So os mae'r ateb yn rhoi mewn yn llai na 0, okay, os mae'n llai na 0, wedyn fi eisiau danfon neges i gweddill y gêm, y gweddill y corluniau, y sprites. A chi'n ffeindio hynna mewn digwyddiadau. Ar y gweilod o'r blociau digwyddiadau, mae darlledu, okay, broadcast, A fi'n mynd i roi e o fewn fan hyn. So os mae'r ateb yn llai na 0, fi eisiau darlledu i neges. Gallai fi gadael e fel neges 1, ond mae'n well labelu y neges, fel bod ni'n gwybod, neu ni'n cael rhyw fath o syniad beth mae'r neges yn um, golygu. Felly, fi'n mynd i gweud, hwn yw solid. Oherwydd, os yw'r tymheredd yn llai na 0, mae dŵr wedyn yn ia, so mae'n solid. Ond, so mae hwn yn ffain. Os mae'n llai na 0, a mae hwn yn wir, mae'n mynd i dal lle di solid. Ond beth os dwi e ddim yn llai na 0? O wedyn, gallwn ni meddwl am, wel, beth os mae'n fwy na byw bwynt dŵr? So beth os mae'n fwy? So ni'n gwneud os arall. So ni'n gwirio hwn. Ydy e'n wir? Os mae'n yn, mae'n mynd i wneud hwn. Os dwi e ddim yn wir, mae'n mynd i mynd i'r rhan nesaf, a wedyn y peth nesaf ni'n neud yw gwirio ydy'r ateb yn fwy na 100. So ni angen yn fwy na. Okay, fi'n newid hwn i 100 gradd Celsius. A fi'n rhoi yr ateb mewn fan hyn. So fi'n gwirio, ydy'n llain o 0? Os na, Wedyn fi'n gwirio, ydy e'n fwy na 100? So beth os mae fe yn fwy na 100? Wedyn, ni'n mynd i darlledu neges gwahanol. Os mae fe'n rhywbeth yn fwy na 100, mae dŵr wedi enweddu, a felly mae fe'n nwy. So ni'n mynd i darllen ei neges nwy. Ac felly, os dwi e ddim yn Llai na zero, a dyw e ddim yn fwy na 100, rhaid bod e rhwng y ddau. Felly, y cyflwr mater sydd rhwng y ddau yw halif. So ni'n darlledu halif. So dyna'r prif rhaglen, y prif strwythur o rhaglen. Ond beth mae'n ni'n ei nawr yw rhaglenni atom sydd yn um, ymateb i'r negeseuon yma mewn ffyrdd gwahanol. Iawn, so gawn ni creu atom. So gallwn ni just ffeindio pel o'r uh, llyfrgell o gorluniau, neu gallwn ni peintio un ein hunan trwy gwasgu ar hwn. A fi'n mynd i creu cilch, just A cliw, uh, wel, tip i chi os chi eisiau gwneud hwn, os chi'n dal ar shift pan chi'n creu y cilch, mae fe'n creu cilch perffaith, yn lle os fi'n cael gwared o fe, mae'n mynd i fod yn um, oval, neu eclipse. Os chi'n dal ar shift, mae'n creu cilch perffaith bach yn rhy fawr fanna. A os chi'n llusgo fe fel bod yn clicio mewn i'r canol y llun, mae hwnna'n creu cadw popeth yn canolig. So canol yr atom yw canol y llun hefyd. A gallwn ni enwi'r gwisg os ni eisiau, dim reswm am wneud hwn yn y rhaglen yma, ond gawn ni ail enwi y ciplun ei hunan, neu'r corlun ei hunan. A gawn ni enw fe yn atom. Felly, ni wedi creu'r atom. Nawr, mae rhaid ni gweud wrthau sut i ymddwyn. A beth ni eisiau yw cael ei ymateb i pob un o'r negeseuon. So, chi'n gweld y bloc yn diwyddiadau pan rwy'n derbyn. A gawn ni ddechrau gyda solid, yr un fwyaf hawdd i wneud. So o fewn solid, mae atomau jyst yn dirgrynu nôl ymlaen. Maen nhw'n methu symud, ond maen nhw'n gallu siglo tymyn bach. Felly, sut gallwn ni wneud hwn? Wel, o fewn symudiad, blociau glas, gallai ddefnyddio sym symud deg cam, a gawn ni weld beth sy'n digwydd. A er mwyn profi fe, a arbrofi gyda fe, os chi'n gwasgu ar y blociau het, so y blociau sy'n siap gyda baseball cap. Mae'n rhedeg y rhaglen na. So os chi'n gwasgu ar hwn, chi'n gweld bod wedi symud 10 cam i'r dde, pob tro fi'n neud hwn. Felly, fi eisiau fe symud 10 cam, ond fi eisiau fe aros yn yr un lleoliad. Felly fi eisiau fe symud 10 cam yn ôl hefyd. Felly os fi'n rhoi mewn fan hyn, symud minus 10 cam. Nawr, os fi'n gwasgu fe, beth sy'n digwydd? Okay, dim byd. A'r rheswm yw, mae'n digwydd mor gyflym, chi ddim yn gweld y symudiad o gwbl. So ni'n mynd i rhannu fe gyda bloc aros o fewn rheoli. Mae'n aros un eiliad cyn i fe symud nôl, so gan i weld. Iawn, a chi'n gweld y symudiad nawr. Ni'n gallu gwneud hwn yn bach yn fwy gyflym os ni eisiau 0.1. Chi dal yn gweld e yn symud. A ni eisiau fe i ailadrodd y broses hwn. Wel, am byth ni'n mynd i wneud. Felly, eto o fewn rheoli, mae bloc am byth. Ac unrhyw beth ni'n rhoi ti fewn i mynd hyn, mae'n mynd i ailadrodd. Felly, os ni'n rhoi hwn o gwmpas y blociau, A chwarae hwn. Mae'n neud e am byth. Ond un peth sy'n rhaid ni'n neud, mae fe'n symud 10 cam i'r dde, aros 0.1 eiliad, a wedyn mae'n neud y 2 cam yma mor gyflym chi ddim yn gweld e. Felly, ni'n mynd i roi aros 0.1 eiliad arall mewn ar y diwedd. Okay, so mae'n symud 10 cam i'r dde, mae'n aros 0.1 eiliad, mae'n symud nôl, mae'n aros i roi eiliad o yn symud eto i'r dde. A ni wedi creu solid fyna. Dyna sut mae atom yn ymddwyn mewn solid. Ond gallwn ni wneud hwn bach yn fwy uh, gyffroes neu yn fwy gywir. Dwi ddim jyst yn syni, symud i'r de ac i'r chwyth. Mae'n gallu symud mewn unrhyw gyfeiriad o gwbl. A ni eisiau fe bod ar hap i ddweud y gwir, felly O fewn symudiad, ni'n gallu newid pa gyfeiriad mae'r atom yn pwyntio. A chi'n gweld, mae fe wastad yn pwyntio i'r dde i ddechrau gyda cyfeiriad 90 gradd o'r top. Felly, ni'n mynd i wneud hwn i fod ar hap. So, lle mae y bloc pwyntio i gyfeiriad, so sy'n llusgo hwn i mewn, a hefyd o fewn gweithredwyr, mae yna bloc dewis ar hap. A ni'n gallu newid hwn i fod yn rhif o 1 i 360, oherwydd dyna ni rhaid graddau. A ni'n gallu llusgo hwn o fewn y bloc pwyntio i gyfeiriad. So yn lle pwyntio 90 pob tro, mae'n mynd i pwyntio i rhyw rhif mae wedi dewis ar hap rhwng 1 a 360. Felly, os dewn ni'n rhoi hwn mewn i'r um, bloc fan hyn. Wedyn, pob tro mae'n mynd symud, mae'n dewis cyfeiriad ar hap cyn iddo symud, mae'n symud nôl, mae'n dewis cyfeiriad nesaf newydd ar hap. O, so gen i'n profi bod yn gweithio. Iawn, a mae'n mynd mewn pob cyfeiriad ar hap. A dyna ni, dyna sut mae Athena yn uh, ymddwyn uh, mewn solid. Felly, ni'n gofyn gwneud yr un peth nawr ar gyfer um, halef a nwy. So, pan rwy'n derbyn o digwyddiadau, a gewn ni wneud halef yn gyntaf, A trwy yma, ni eisiau fe i ysaf mynd o gwmpas a falle bwntio off y walydd. Felly. Ni eisiau fe i symud ymlaen. So symud deg cam ymlaen. A ni eisiau iddo fe, os mae fe'n cyffwrdd y wal, i bwntio yn ôl. Ac o fewn Scratch, mae yna bloc sy'n neud hwn. o fewn symudiad. Os ar aml, bowndio. Ond dyw hyn ddim yn gweithio os ni'n neud e o fewn, wel, just unwaith. Mae'n rhaid ni ailadrodd am byth. Gan ni roi am byth o gwmpas e, a nawr gan ni weld beth sy'n digwydd. A dyna ni. Dyna sut mae atom ni, ni eisiau'r atom i ymddwyn mewn halef. Ond efallai mae fe braidd yn rhy gyflym. Efallai dyna yw sut bydd nwy yn ymddwyn. Felly gawn ni newid y camau i 5 cam. So pob tro mae'n wneud y cyfarwyddiad yma, mae'n mynd hanner y pellter. So nawr mae lot yn y rafach. Iawn, a wedyn ni eisiau gwneud nwy. A oherwydd mae nwy a hylif bron a bod union yr un peth heb law am y pa mor gyflym maen nhw'n symud, gawn ni de-glicio ar y top fan hyn, dyblygu, a wedyn newid hwn i'r un nwy, a newid hwn i deg. Nawr mae nwy wedi wneud hefyd. Halef lot arafach. Nwy yn gyflymach, gallwn ni wneud e 20 os ni eisiau wneud e'n rili gyflym. Oce, okay. a wedyn yr unig peth sydd angen i ni wneud nesaf yw profi bod y holl raglen yn gweithio. So cofio, os ni'n gwasgu'r banner y wyrdd, dyna sut mae'r rhaglen yn gweithio, a ni'n rhoi rhif i mewn. Os fi'n rhoi rhif negatif i mewn, mae fe'n ymddwyn fel solid. Os fi'n rhoi rhif well, 50 i mewn, mae fe'n halif. Ac os ydw i'n rhoi rhywbeth dros 100 gradd, mae fe'n ymddwyn fel nwy. A dyna ni. Gallwn ni wneud hwn bach yn well, oherwydd o fewn cyflwr mater, nid just un atom yn unig sydd. A mae cwbl o ffyrdd gallwch chi wneud hwn. Dibynnu ar faint o amser sydd yn ni, ond um, a rhyw ffactorau eraill i ddweud y gwir. Un ffordd yw just Os chi'n hapus gyda popeth neu sut mae'r atom yn gweithio, a'r holl cod i gyd, de-glicio a gosgi dyblygu. Ac eto, ac eto, ac yn y blaen. A wedyn bydd pob un yn ymateb yn rhywun ffordd. Ond, chi'n gweld bod nhw'n gyd wedi grwpio gyda'i gilydd. Iawn, so mae rhywbeth gallu ni wneud er mwyn wneud hwn bach yn well. A ffordd gallu gwneud hwn yw, cyn iddyn nhw symud fel hylif neu nwy, yw i gosod pwyntio i gyfeiriad ar hap. Ond ni ddim eisiau nhw wneud e wrth i nhw symud, just unwaith ar y dechrau. So just fan hyn. Ac hefyd... Oh. Fan hyn. So nid o fewn y, y, um, y dolen, y uh, loop, ond cyn i ddim mynd mewn. So gan i trio fe eto. 50. Nawr maen nhw gyd yn symud ar cyfeiriadau ar hap. Mae'r ddau na bron yn union un peth, ond gan i trio 150. A, a chi'n gwybod beth yw'r problem? Um, oh, Dyna'r pwynt oeddwn i fod yn neud, ond fi wedi hofio. Fi wedi newid y cod mewn un atom, ond dwi e ddim yn newid y cod mewn pob un. A dyna beth yw un problem gyda copio a glido atomau. So gaf i ddangos chi y, rha, y peth gorau i wneud, sef, os fi'n cael gwared o'r rhai, Felly fi'n hapus gyda'r cod o fewn yr atom yma. A ffordd arall gall chi cael mwy nag un yw trwy defnyddio clonio yn Scratch. Felly, o fewn rheoli, ar y gweilod y blociau rheoli, mae yna bloc creu clon o fi fy hun. A beth ni'n ei wneud yw ni'n mynd i gweud, oce, okay, pan mae'r banner gwyrdd wedi cael ei clicio, Creu clone. A mae'r clone yn mynd i cael yn union yr un cod fan hyn. Felly, unwaith mae'n derbyn yn neges, so os fi'n gwasgu ban y gwyrdd, mae wedi creu clone o dan yr un hwnna. Unwaith fi'n gwasgu yn neges, so 130, dyna'r ddau nhw ymddyn fel hylif, maen nhw'n ymddyn yr un ffordd Ond mae pob un yn wedi bod ar y hap oherwydd y cod i wneud, a dim rhaid i fi copio lot o corluniau. Wel, sut gallu cael mwy nag un clwn? Gallai wneud y bloc llwyth o weithiau, dyblygu, dyblygu, ond mae ffordd gweill wrth gwrs trwy ddyddio ail adrodd. Os fi eisiau creu deg, Fi'n ail adrodd y bloc yma'n deg waith. A maen nhw gyd nawr wedi cael eu creu o ddewn fan hyn. Beth yw'r tymherydd? 130. A dyna ni, ni wedi creu efelychiad o cyflwr mater. A sut gallwn ni estyn hwn, os mae plant wedi deall e. So, ni wedi dysgu nhw sut i wneud um, amadolion, conditionals. Um, ni wedi dysgu nhw

ond hefyd ni addysgu um, y gwyddoniaeth. Gallen nhw wedyn edrych i fyny um, rhyw, um, bod, rhyw elfen gwahanol, falle Mercury, a ffeindio mas beth yw ymdodd bwynt a beir y bwynt Mercury. A falle bod gan Mercury ymdodd bwynt o minus 20, a bod gan beirio bwynt o 200 gradd Celsius. A trwy newid hwnna, maen nhw'n addasu y rhaglen yma o dŵr i weithio am Mercury. A mae hwnna wedyn yn ddysgu nhw y ffaith bod pob elfen gyda neu pob, um, sa'n gwybod y gair, pob substance, gyda ymdodd bwynt a beir bwynt gwahanol, ond yn bannu ar y bondiau sydd tifennu fe. OK, so dyna ni. Dyna diwedd y tutorial yna. Gobeithio bod chi wedi dilyn a gweld pa mor ddynyddiol yw cymhwyso rhaglenni i pethau, i topigau o um, pynciau eraill. Diolch am wylio.